Helo yna, sy'n mae Hant Evan sy yma, gyfeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ys dalwm. Wel, rhywbeth dwi eisiau trafod heddiw yma, um, ydy rhywbeth dwi wedi bod eisiau trafod ers tro, a hynny ydy yn y gyfres fan a blyfau i sef tai. A wedyn, fel maen nhw'n dweud, does ni maen yn debyg i adra, nag oes? Wedyn, ble yn union mae adra i mi? Wel, harlach, wrth gwrs, fel sy'n mam wedi dweud stalwm, dwi'n reit debyg i nain yn hynny o beth mae'n debyg o ran sut dwi'n deimlo am harlach, ond dwi'n mynd gwybod faint o wirionedd sydd yn hynny gan wrth gwrs, mi ddaru fy nain marw yn 1977, 11 mlynedd cyn i mi cael yng Ngheni. Ond na, ia, yn sicr, dwi'n cytuno wrth ni, mae'n debyg i adra ac er fy mod i wedi um, gael croeso arbennig o dda pan fi eisiau'n byw yn y Felin Heli ac eto rwan fy mod i'n byw yn Nghanarfon, mae Harlech dal yn dal i fod yn adra i fi, fydda i byth yn datblygu yr un cysylltiad dwi'n ofni efo unrhyw le arall yn y byd a sgin i efo Har- Harlech. Yym, i fod yn onest, dwi wir ddim yn... Dwi'm isio pechu neb wrth ddeud hynny, ond wir, dy- dyna sut dwi'n teimlo. Yym. A, achos, wrth gwrs, yn naturiol nid newis i o'r gadael harlach yn y lle gynta, ond um, mae hynny'n dŵr dan bont, mae hynny wedi digwydd bron i naw mlynedd yn ôl, a dwi ddim yn mynd i trafod hynny yn y fideo yma, oherwydd mae'n siŵr sa pobl yn syrffedu wrth glod i'n trafod yr hanes unwaith eto. Ond, um, ie, yeah, felly, dwi wedi bod eisiau yn naturiol dwad nôl i Harlech i fyw. Ers i mi adael, dweud gwir, does, does am byd wedi newid yn hynny o beth. Um, ond yn ymwedig felly ers yr cyfnod clo gyntaf yn 2020, oherwydd nes i dechrau meddwl pryd hynny, wel, os ti'n bosib gweithio, fatha efo'r technoleg sydd ar gael, os ti'n bosib gweithio o'r tŷ, i beth dwi'n da yn Gynarfon yma. Waith mi symud nôl i Harlech ddim. so mae'r awydd na a'r angen na i symud nôl i Harlech a sy'n Nghynefin lle wedi tyfu'n fwy fwy wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, so wy'n disgwyl allan so wedi lleihau, ond na, yn enwedig ers 2020, fel dwi'n dweud, mae di tyfu os ti'n rhyw beth gen i, lle. Um, wedyn, mae'n rhaid deud, um, wrth gwrs, mae rhywun yn mynd i ddechrau holi rwan, y pwynt yma yn y fideo. Ti dda'n ans, beth mae hynny'n neud efo dan ablefa di, lle. Wel, yn gyntaf holl, ers i mi gadael harlach yn 2013, Yym, dwi 'di bod yn byw mewn cartrefi sydd yn hollol anaddas o ran yn anabledda 'lly, a beth sy'n gwneud y cartrefi 'ma'n anaddas? Staer oedd un cwestiwn call nesa mae'n siŵr. Wel, ti dlai nant, chdi sydd wedi dewis byw yna, so wedi... lle pam nes ti dewis byw mewn cartrefi anaddas? Wel, yn gyntaf oll, efo'r tŷ yn y Felinheli, doedd gen i ddim dewis oherwydd o'n i wedi bod yn ddigartra am chwe mis erbyn i mi derbyn y cynnig ar yr eiddo. A hefyd, wrth gwrs, oedd gen i gi ar y pryd, a dyma yr unig um, landlord lle oedd yn fodlon derbyn tenant efo ci. Felly, eto, doedd gen i'n dewis. Ac o ran lle dwi'n byw ar hyn o bryd, Do'n i'm yn teimlo oedd gen i fawr o ddewis pryd hynny chwaith oherwydd oedd yn landlord blaenorol wedi marw. O'n i mewn panic llwyr oherwydd o'n i'n ofni swn i'n digartre eto fyth. Felly be nes i? Peth hollol hurt a cymryd yr peth gyntaf ar gael. wrth gwrs, dwi'n meddwl gwelais i be, un bynglo, ond fi oedd y bynglo yma o ran y rent, oedd y rent yn rhy drud, ac oedd y bynglo hefyd wedi ei leoli yn wain fawr. Dim byd yn erbyn wain fawr, wrth gwrs, ond um, oedd hynny bach yn allan o'r ffordd i mi o ran fatha teithio i'r gwaith ar y pryd, lle. Um, felly, nad oedd Ers a'r bynglo ei hun, 'di bod yn wych. Doedd y lleoliad dim cystal, yn anffodus. Bod wedi dim byd yn erbyn Blaen Fawr, os ni'n gydru gyrru car. Ella, swn ni wedi ystyried y lle, ond fel mae'n digwydd. Um, ac wedyn, pa pwyntiau eraill ni eisiau drafod? Um, a wedyn, o ia, fel dwi wedi dweud, alla i ddim deud unrhyw beth negyddol o gwbl am yr croeso dwi wedi derbyn, a, a, a dwi eisiau pwysleisio hyn, y pwysleisio dwi wedi derbyn yn gyntaf pan o'n i yn y Felin Heli ac yn ail ers mis wedi ganarfon, mae wedi bod yn wych. Er mae yna, wrth gwrs, digwyddiadau a na i ddim mynd i fod i unrhyw um, fanylder efo'r rhain, ond mae yna digwyddiadau wedi bod yng Nghynarfon yn ystod yr blynyddoedd diwetha sydd wedi suro y ffordd dwi'n gweld y lle ryw, rywsut, felly mae, a dwi'n meddwl bod hynny yn y gystal â'r cyfnod clo wedi ei wneud i mi eisiau symud nôl adra i Hanlach gymaint yn fwy i fod yn onast, felly um, ia, ond fel dweud, dwi'n mynd i fynd i fewn i hynny ar hyn o bryd. Nid dyma'r amser na'r lle briodol ar gyfer trafod beth sy'n digwydd lle. Um, a wedyn, y peth pwysica o i mi ydy, dwi eisiau symud nôl i harlach, nid jyst oherwydd symud nôl i harlach, lle oherwydd bod y lle'n gartrau i mi, wrth gwrs mae hynny'n wir, ond wrth gwrs dwi eisiau symud nôl at fy nheulu,

Os ti eisiau i lawr na. A efo cerdyn penblwydd, dim yna penblwydd hapus efo. Ac, gwrs, a mae hyn yn rhywbeth sydd yn rhedeg yn y teulu, fatha, sef humor reit dywyll. Ac un o'r pethau gyntaf na fy newid fy deud pan nath agor y car, cerdyn oedd berig na dyma sa'i benblwydd ola, felly. Ac bod e, mae gennym ni yn y teulu ni hiwmor tywyll, mae'n ma naturiol, mae gen i hiwmor tywyll yn enwedig felly pan mae'r siant wedi blocio dwi'n ofnadwy am pryd hynny. Ac mi oedd mam hefyd dwi'n cofio um, yn enwedig felly pan oedd hi'n sal. Dwi'n cofio gafodd mam um, cemotherapi yn yr ysbyty un dydd Iau ac oedd Ewyfr wedi rhoi um, pas i fi i'r ysbyty ac o'n ac o'n i'n dod adra i harlach efo nhw o'r coleg y diwrnod hwnnw dwi'n siŵr oherwydd o'n i yn y car efo'r ddau ohonyn nhw ar y pryd Ac wrth i ni gadael tir yr ysbyty, dal i mam troi rownd a ddeud wrth yn ewythr, Mike, fedri di stopio'r car rhywle plis, dwi bron a marw eisiau ffag, achos wrth gwrs oedd mam yn smygu, ac oedd mam wedi bod yn smygu ers blynyddoedd lawer 'lly, a doedd hi heb wedi cael cyfle i wneud trwy gydol ei, ei chyfnod yn yr ysbyty'r dynod hwnnw. Felly mi nath Mike stopio'r car, y cyfle gyntaf gafo fo, er mwyn i fam gael smwc. Ac um, mam yn sbio allan trwy'r ffenest. Ond, ha ha, Mike, ti'n ffynnu, ti'n doniol dwyt, mae'n mam. a Mike yn dweud, pam, beth dwi'n dweud? Paid â malu mewn mam, ti'n gwybod yn iawn beth ti wedi gwneud y diawl na fe hi. Gwir yr hels mewn Mike, sgyn i'n syniad am beth ti'n sôn. Wel, sbio allan o'r ffenast mewn mam, sbio ble sydd wedi parcio. Mike yn sbio, fel mae'n digwydd, o wedi parcio tu allan i trefnydd anglafa ac oedd bechod oedd Mike wedi dychryn. O, oh, Els, dwi'n sori, dwi'n mor sori, nes i'n sylweddoli. Um, ac um, mam yn dweud, o, oh, callia, oedd mam yn meddwl bod y peth yn wych, oedd fi'n chwerthin. Um, felly, ie, yeah, na, ni, mae gennym ni gyd hiwmor tywyll, ond, ond eto, oedd clywed newydd yr yn deud hynny, wrthos dwyfa na ella na dyma sa'i benblwydd ola. Yn enwedig a fi na wedi bod i harlach dechrau lenni i fynd ar gyfer mynd i gnebrwng modryb i mi o, o fi'n ei chwedega. Mae hynny wedi bod yn pwyso ar yn feflu er fy mod i'n gwybod oedd o'n tŷ ni nghoes, ond eto dwi'n ymwybodol iawn o'r ffaith bod yr teulu sgyn i'n mynd yn hun ac digwyr dwi eisiau treulio gymaint o amser a fedrai yn eu cwmni nhw tra bod nhw'n ar tir y byw yn lle gorfod mynd i fynwant capel ucha ar gyfer nifer gynyddol o bob er mwyn ymweld â befi nifer gynyddol o bobl. Dwi jyst ddim isio, dwi isio treulio gymaint o amser efo'r pobl yma tra bod nhw dal yn fyw. Dyna'r ffordd dwi'n gweld pethau. Ac eto, os fedra i bod ychydig yn hunanol, lle, um, mae hyn eto i wneud efo'n anableddau i, lle. Dwi'n... Um, dwi'n meddwl hefyd o ran fatha Tasa 'na rhywbeth yn mynd o'i le hefo'r shunt. Neith pethau ddim, ond tasa rhywbeth yn ddigwydd. So well gen i bod yn nes at fy nheulu er mwyn gobeithio gedru gael pas i'r Ganolfan Walton yn Lerpwl er mwyn derbyn triniaeth oherwydd Does am deud faint o'n i'n aros am ambulance, just efo yr llanas fod ma' y Blaid Geidwadol wedi wneud o'r gwasanaeth iechyd dros y blynyddoedd. Ynde, sori am dod â gwleidyddiaeth i fewn i hyn, ond mae'n ffaith, dyna'r gwir, sori. Felly, na, swn i'n teimlo gymaint yn fwy ddiogel fi'n hun, tas ni'n agosach at yn heulu, lle felly fes yna dewis yna o bosib i gael lift i'r sbyty. Ynde, felly, dwi'n meddwl, a dyna'r Gweld. Ie, yeah, dyn yn gryno allu. Dyna pan dwi eisiau symud adra. Ac adra, of gwrs, ydy harlach, fel dwi, fel dwi wedi dweud yn y cychwyn. A gobeithio'n fawr fedra i wneud hynny mod fi anes i posib oherwydd allai ddim gweld fi'n hun yn byw yn Gaernarfon yn yr hir dymor de. Na, no way. Fod dweud, wedi cael derbyn croeso wych yma, ond nid fan ma di adra. Adra i mi, mae'n rhyw 55 munud i'r de o fan hyn, lle. Felly, um, ia, yeah, bod dweud, dim eisiau pechu, achos bod dweud, wedi derbyn croeso gwych yma, ond Mae yym fy iechyd a fy nheulu yn bwysicach o lawer i mi na unrhyw groeso. Mae'n ddrwg gen i. Yym, felly, ia, gobeithio'n fawr fedra i um, symud nôl adra i fyw yn parhaol mor fuan â phosib oherwydd deg gwir ar ôl bron i naw mlynedd mae'n hen bryd yn tydi? Reit, dyma ni felly. Dwi'n wedi deud bod dim di angen deud, felly um, wel am y tro a cadwch yn ddiogel. Wel, ta.